Minkejja li fl-imgħoddi d-dokumenti notarili kienu jinkitbu bl-Isqali u bit-Taljan, fl-arkivji notarili xorta ssib ħafna riċerka marbuta ma' lsienna. F'din ir-rokna ltqajna ma' Doctor Joan Abela, storika u fundatriċi tal-Fondazzjoni għall-Arkivji Notarili, sabiex nitgħallmu aktar dwar l-imkien li fih instabet il-kantilena. L-Arkivju Notarili huwa wieħed mill-eqdem arkivji li nsibu ġewwa Malta għax imur lura għas-sena 1431 u għalhekk fih għandek storja sħiħa ta' firxa sħiħa tas-soċjetà Maltija għaliex għand in-nutar kulħadd kien imur, mill-inqas wieħed, dawk fil-marġni tas-soċjetà bħall-ilsiera jew anke saħansitra in-nisa li qatt ma kellhom leħen fl-istorja, sa tibqa' tiela' sal-Gran Mastri u l-Isqfijiet. Minkejja li d-dokumenti ħafna minnhom, speċjalment dawk medjevali u anke dawk ta' żmien bikrija ta' żmien il-kavallieri huma miktubin bil-Latin u anke bil-Latin pjuttost dak li ngħidulu legal Latin, Latin dak li kien jintuża min-nutara għalhekk huwa Latin imqassar, Latin korrott ngħidulu aħna mhux dak il-Latin klassiku. In-nutar il-liġi kienet ma tippermettilux illi jniżżel kelma illi mhijiex ċara ġewwa l-kuntratt. Għalhekk, l-arkivju notarili spiċċa biex huwa teżor ta' dawn il-ħafna kliem li, bil-Malti, in-nutar ma kienx isib kelma għalihom bil-Latin jew bit-Taljan, bħal, per eżempju, kliem tekniċi bħal blata jew kileb, u saħansitra bħal postijiet li jinsabu ġewwa Malta u Għawdex. Allura għandna wkoll ħafna studji li saru proprju ġewwa l-arkivju notarili. fejn inġabru dawn l-ismijiet kollha bil-Malti illi pratikament qed ituna dera ta' kif kienet anka Malta fi żmien qadim. Is-sejba tal-kantilena ta' Pietru Caxaro minn Godfrey Wettinger u Patri Mikiel Fsadni kienet waħda mill-akbar sejbiet għall-identità Maltija ħa ngħidu hekk, mhux biss għal-lingwa Maltija. Il għaliex ovvjament li kieku ma nstabitx il-kantilena laqqas biss konna nobsru illi l-Malti kien kien mitkellem fi żmien tardiv medjevali. Il-kantilena rridu niftakru illi tmur lura 'l qabel l-1485. Però il-verżjoni li nstabet ma kinitx il-verżjoni oriġinali dik li kiteb Pietru, kienet il-verżjoni illi ħallielna, propju Brandano Caxaro li kien jiġi minn Pietru Caxaro u li ħass illi għandu jiktibha ġewwa l-ewwel volum mill-sensiela ta' volumi li kien għamel matul iż-żmien bħala nutar u propju nsibuha fil-volum tal-1533, 1536. U Brandano konna xxurtjati illi mhux biss traskriva din il-kantilena, Din il-poeżija sabiħa imma wkoll tagħna tagħrif, għandna paragrafu bil-Latin illi jispjegalna proprju x'kienet din il-poeżija, min kitibha. Ir-riċerka li għad trid tista' ssir ġewwa dan l-arkivji fir-rigward tal-lingwa Maltija hija hija wiesgħa ħafna. Kemm il għaliex in-nutar kif għadna rid jikteb dawk il-kliem illi kienu ma setax isib kelma għalihom tajba biżżejjed b'lingwa oħra allura ried iniżżilhom bil-Malti. U dan kien iniżżilhom bil-Malti mitkellem ta' dak iż-żmien. Iġifieri jekk inti trid tagħmel studju tal-fonetika tal-lingwa, inti hawnhekk ara kemm għandek fejn timraħ. Għax kif għadna, inti jekk għandek kuntratt ta' proprjetà din għandek proprju l-isem tal-artijiet kif kienu misjuba dak iż-żmien bil-Malti u kif in-nutar qed jisma' l-klijent tiegħu jgħid dak propju dak il-kliem bil-Malti. Allura qed jasal għandna b'Malti li huwa Malti ta' dak iż-żmien. Pereżempju nsemmu l-kunjomijiet, il-kunjom Abela. Issibu miktub għall-inqas fi tliet verżjonijiet differenti. Abela kif nafuh illum bil-H quddiemu, allura jiġi Ħabela, U anke nsibuh bil-keblex quddiemu, xħabela. Ġifieri dak jurik ukoll illi għandek diversi djaletti illi qegħdin jidħlu ġewwa dawn il-volumi tagħna u illi aħna għad irridu niskopru. Issa biex niskopruhom għandna bżonn mhux biss riċerkaturi u riċerkaturi żgħażagħ u kif ukoll ħafna kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Malti, però għandna bżonn illum ukoll indaħħlu it-teknoloġija, speċjalment teknoloġija f'dak li għandu x'jaqsam mal-intelliġenza artifiċjali. Huwa proprju b'hekk li aħna ħloqna proġett li jgħidulu Notarypedia li jaħdem proprju bħal Wikipedia fejn aħna qed nibnu dawk li ngħidulhom knowledge graphs u dawn il-knowledge graphs li jagħmlu huma li prattikament inti tgħallem il-kompjuter li jaqra d-dokument u mbagħad awtomatikament Malli l-kompjuter jitgħallem jaqra l-kitba ta' nutar partikulari, jibda hu jsib u minn fost il-ħafna riċerki li ttih jibda hu jsib il-kliem forsi bil-Malti jew il-kliem tan-nies jew tal-postijiet. Allura din hija kif għadna riċerka multidixxiplinarja fejn